Kapitlu ħamsa mill-ktieb Tħaħen tal-Gwerra fuq kitba ta' Lawrence Mizzi jismu Il-Qilla tal-Ġermaniżi. Kien il-Ħamis, niftakar, 16 ta' Jannar 1941, f'xi satej ta' waranofsinhar, daqq air raid. Aħna ħsibna li dak kien bħal tas-soltu, nofs siegħa l-aktar, xi ftit sparaturi fil-bogħod u malajr jerġa' jgħaddi kollox. Ma domniex ma ntbaħna kemm konna mqarrqin. It-tfaqqigħ kien qawwi u fit-tul. Aktar ma jgħaddi l-ħin aktar beda jiżdied fil-qawwa. Il-ħsejjes tal-ajruplani jittajru fil-baxx kompla żied l-għata l-waħx li kien mela l-ajru dak il-għarq. Minn taħt l-art ħassejna li dak l-attakk qatt ma konna ġarrabna wieħed bħalu, u bir-raġun kollu, għaliex dak kien l-ewwel attakk tal-Ġermaniżi li bi ħruxija tal-għaġeb bdew jaħbtu għall-aircraft carrier Illustrious, li ġranet qabel kien irnexxielha tidħol f'Ittarzna għal tiswijiet minħabba li sfat milquta sewwa qabel ma waslet Malta. Minkejja l-ħruxija tal-attakk l-bastiment ma rnexxielhomx jgħarrquh, imma l-ħsara li ġarrbu t-tlett ibliet, b'mod speċjali l-Isla, kienet tal-biża'. Naturalment aħna mill-Gudja ma konniex nafu x'kien ġara dakinhar ħlief li l-attakk kien l-eħrex u l-aktar wieħed tal-biża' li qatt konna ġarrabna. Iżda ma domniex wisq ma sirna nafu. Xi sagħtejn wara li spiċċa l-ħbit ġie jagħtina l-bxara t-tiju tar-rispett ta' missieri li kien ġie joqgħod magħna il-Gudja. Dan kien pensjonant tan-Navy, armel bla tfal, li 25 sena qabel kien ra l-għarqa fil-battalja ta' Jutland. In-nannu Wens għax hekk konna nsibuh, kien iħobb ħafna l-annimali. Il-birgu kien ħalla warajh xi għaxar qtates u kien jinżel kuljum preċett mill-Gudja biex jitmagħhom. Dakinhar tas-sittax ta' Jannar niżel ukoll. Meta daqq lejl rejt kif kienet drawwa tal-Maltin sa dik il-ħabta, billi mhux kullimkien kien għad hemm xelters, mar jistkenn fil-knisja ta' San Lawrenz. Meta t-tfaqqigħ beda jżid, in-nannu ħareġ minn fejn kien u ġie bdilha għal foss fejn kien hemm il-kennijiet imħaffra fil-blat li kienu jservu ta' djar għal numru ta' familji li ma setgħux jew ma ridux jitbiegħdu minn djarhom. Din id-deċiżjoni lin-nannu salvatlu ħajtu. Għax ma laħaqx mexa wisq li s-sagristija ta' San Lawrenz fejn kien daħal jistkenn qabel flimkien ma' ġmielu ta' nies oħra, ma ġietx milquta mill-bombi u ġġarrfet kollha u ħadd minn dawk li kienu hemm ma baqa' ħaj biex jirrakkonta l-ġrajja. Huwa u jtenni x'ġara, in-nannu kien imbikkem. Kultant ilissen ftit kliem bejn l-ilfieq. Jien niftakar infexxejt nibki kemm niflaħ x'ħin smajt b'dil-ġrajja ta' qirda u mewt. u kelli għalfejn nibki, għax kienu ġejjin fuqna żminijiet koroh u tal-biża', ta' qtigħ il-qalb, ta' ċaħda u tbatija. Żminijiet li aħna li għexniehom ma jista' jkun li ninsewhom qatt. Wara l-ewwel ħbit mill-Ġermaniżi, l-attakki saru ma jaqtgħu xejn. U lejl u nhar, jum wara jum, ħdud, festi u mhumiex, il-bfil mnazzi u fix-xita Is-sirena newwieħa kienet tinstema' tokrob biex twiddibna li l-qirda kienet riesqa. U warana kulħadd jitlaq dak li jkollu f'idu u jiġbed għall-eqreb kenn fil-blat. L-ommijiet iqanqdlu u jkaxkru 'l uliedhom filwaqt li x-xjuħ b'xi banketta f'idhom u bil-baskiet tad-deheb iwieżnu fuq dirgħajn min isibu. F'ħakka t'għajn kulħadd jitferrex bħalma jitferrxu l-firien u l-ġrieden meta jisimgħu l-ħsejjes risqin. U t-toroq jitbattlu min-nies u l-ħajja u flokhom isaltnu l-baħħ u l-waħx. Min qatt ma daħal f'Xertern ma naħsibx li jista' jġib quddiem għajnejh sewwa sew x'kien. Kont tidħol minn ġo bokka u mill-ewwel tibqa' nieżel it-taraġ maqtugħ fil-blat. Wara xi għoxrin tarġa kont iddur lejn ix-xellug jew lejn il-lemin u terġa' ssib xi għaxar tarġiet oħra, terġa' ddur u tinżel ftit tarġiet oħra sakemm issib ruħek isfel. It-taraġ kien ikun fih bosta tidwir u indani, apposta biex ir-riħ tal-bombi jew tal-blast li jkellha saħħa tremenda, jinkiser meta jaħbat mal-ħitan u ma jibqax dieħel għal fuq in-nies miġbura fix-xelter. F'dawn il-kennijiet kien ikun hemm dlam ċappa, imtaffi biss minn ftit imsiebaħ taż-żejt biex żgur ifakkruna fi żminijiet il-persekuzzjoni. Riħa ta' umdità taqsam. Blat kiesaħ silġ. Fix-xitwa, saqaf iqattar ma jaqta' xejn. Mas-sinjal tal-ħbit tal-, mill-ajru, li kien jingħaraf għax kien jogħla u jitbaxxa ħafna drabi, dawn l-imkien taħt l-art kienu jimtlew daqs bajda. Min jilħaq bilqiegħda, l-oħrajn bilwieqfa. Imbagħad xi ħadd jibda r-rużarju. Tridu tisimgħu b'liema ħerqa n-nies kienet titlob? Dik fidi. L-aktar jekk ikun xi attakk gwapp u l-blat mal-isplużjoni tal-bombi jibda jitgħeżżeż. Wara r-Rużarju kienu jingħadu għal bosta drabi għadd ta' ġakulatorji, bħal ngħidu aħna Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere Nobis. oħra li kienet tipakament Maltija kienet tgħid hekk, Qalb ta' Ġesù u ta' Marija, itfgħu il-bombi fil-baħar u fil-ħamrija. Meta jispiċċa t-talb ħerqan, in-nies kienet tipprova tgħedha bit-tfitt paċ-ċpiċ sakemm tfaqqa' xi splużjoni fil-qrib u terġa' tibda tisma' t-tgedwid tat-talb. Naturalment mhux kulħadd kien tal-istess qatgħa, kien hemm min jibża' ħafna Kien hemm min jibża' ftit u kien hemm min kien kburi wisq biex jammetti li kien maħkum mill-biża'. Xi wħud, pereżempju, mal-ħsejjes tal-bombi kienu jimmutaw. Oħrajn kienu jinfexxu jibku. Kien hemm xebba niftakar li kien jaqbadha attakk ta' isteriżmu. U malli jibdew jinstemgħu t-tfaqqijiet tal-bombi kienet tibda tagħti b'idejha u taqbeż qisha waħda mitlufa minn sensiha. Tistgħu taħsbu x'kuraġġ kienet tagħmel lil min kien jinzerta maġenbha? B'xorti tajba aħna t-tfal ma kellniex daqshekk immaġinazzjoni u għalhekk il-biża' qatt ma seta' jaħkimna bil-mod li ħakem lil ħut mill-kbar. Kien hemm min intemm qabel il-waqt bil-biża' jew spiċċa biex tilef rasu għal kollox. L-attakki binhar kien fihom u ma fihomx. Iżda ta' billejl kienu xi ħaġa tal-għaġeb. Tkun fl-aħjar raqda meta tisma' 'l xi ħadd jgħajjatlek, Qum, qisha, qerrid! Tista' tkun mitluf fl-isbaħ l-għasa għax ikollok tqum, trid u ma tridx. Aħna l-aħwa kellna saqqu tat-tiben kull wieħed u konna norqdu fuqu id-dar sakemm idoqq ir-rejt. Imbagħad malli jqajmuna naqbduh nixħtuh fuq rasna u ninżlu nkomplu r-raqda tagħna taħt il-blat sa filgħodu. Darba ħija l-kbir li kien jorqod fil-fond ħafna, meta qajmuh qabad is-saqqu u flok niżel bih fix-xelter, fit-telfa tan-nagħas li kellu, xeħtu f'nofs it-triq u kompla jorqod hemm. Fil-fixla, Ħadd minn tad-dar ma kien induna x'ġara. Ried ikun wieħed raġel li niżel fix-xelter biex induna bih għax kieku min jaf x'kien isir minnu. Il-ħajja fix-xelter kienet diġà tbatija fiha nfisha, kesħa, umdità, nifsijiet, trassis. Dan ma kienx kollox. Man-nies tal-Gudja aħna konna ninġiebu ħafna, u ċertu ħbiberiji li għamilna fi żmien il-gwerra għadhom sħaħ sal-lum. Biss l-impressjoni li għandi hi li bil-lejl, meta minbarra n-nisa u t-tfal kienu jinżlu fix-xelter l-irġiel, li matul il-ġurnata kienu jkunu fuq ix-xogħol, u allura r-rassat kienet tkun akbar, Xi wħud mill-Gudjani kienu jħossu li aħna r-rifuġjati konna ħadnilhom posthom. U minħabba f'hekk, mhux l-ewwel darba li jinqala' l-inkwiet. Darba niftakar missieri tlewwem ma' wieħed fuq hekk u jien tant bżajt għax ħsibt li se jiġu fl-idej li ħrabt mix-xelter u mort qgħadt bilqiegħda fuq tarġa fl-eqqel tal-air raid bil-bombi jsaffru fuq rasi. Verament mhux l-ewwel darba li bqajt barra mix-xelter waqt ħbit mill-ajru matul il-ġurnata. Meta konna ninżlu fix-xelter, ommi kellha d-drawwa li tagħmel ir-rassenja billi tgħidtilna wieħed wieħed biex isserraħ moħħha li lkoll konna miġbura hemm, madjula. Iżda jiena u ħija l-kbir din il-proċedura konna drajnieha. Għalhekk konna nħalluha ssejħilna u mbagħad konna noħorġu mill-bokka l-oħra tax-xelter biex noqogħdu naraw il-ġlied fl-ajru bejn l-ajruplani tagħna u tagħhom, id-dog fights kif konna nsibuhom. Dawn it-taqtigħat tal-klieb kien tassew ikun fihom x'tara. Ajruplani ġellieda tagħna u tagħhom jiġru wara xulxin, jogħlew u jinqalbu b'ħeffa ta' isqra, jimmaxinganjaw lil xulxin sakemm fl-aħħar xi wieħed minnhom kien jintlaqat u tibda tara d-duħħan iswed ħiereġ minn denbu jew mill-ġewnaħ, skont fejn ikun safa milqut. Jekk il-ħsara tkun kbira, araħ l-ajruplan bħal tajra miġruħa jipponta imnieħru 'l isfel u jibda nieżel jinbaram b'ħeffa tal-biża'. Jekk ikun tagħna kulħadd jissomma, iżda jekk l-ajruplan jinzerta tal-għadu, arana nċapċpu u ngħajtu u naqbżu bil-ferħ fuq ix-xwiek ħalli naraw il-bdot x'se jagħmel. Ħafna drabi kien jaqbeż bil-paraxut u miskin hu jekk jiġi qalb in-nies għax kien jaħbadha ħażin żgur. Niftakar darba niżel wieħed fir-raba' tal-qrib. Il-kelma malajr ġriet u f'kemm ili ngħid kulħadd, l-aktar tfal u żgħażagħ, reħielha għalfejn kien niżel. Kif ilmaħna l-bdot b'xagħru isfar u liebes bħal boiler suit kaħla, kulħadd beda jwaddablu l-ġebel, u xi bdiewa resqu għal fuqu bl-imgħasaq u l-furkettun. Imnalla li laħqu l-Ingliżi biex ħelsuh mill-qilla u l-għadab tagħna, għax kieku l-mewt li ħeles hemm fuq fl-ajru kien jiltaqa' magħha fl-art, u din kienet tkun bil-wisq agħar mill-oħra. Xi drabi konna mmorru ħdejn il-bowfor li kien hemm wara l-knisja. Sa bowfor kien tip ta' kanun. U ħallina nonqogħdu naraw lis-suldati jisparaw, bħallikieku konna qed nassistu għal xi logħba u mhux għal taqtigħa ma' għadu kiefer u qalil, bil-mewt il-ħin kollu mdendla b'xagħra. U waqt li aħna konna nkunu f'dak it-tiġrib kollu, Ommi mingħaliha li aħna konna għalken taħt il-blat. It-tfal ma ssibx tarfhom, l-aktar fiż-żminijiet diffiċli li għaddejna minnhom. Kulħadd kellu bħal telqa fuqu, ċertu zding. U dik id-dixxiplina li wieħed jistenna li jsib fil-familji fi żminijiet normali kienet nieqsa f'dawk il-jiem ta' taħwid. Il-fatt li konna noħorġu waqt l-air raids juri li l-biża' li ħakem il-popolazzjoni ta' dawn il-gżejjer bil-mod il-mod beda jitbiegħed aktar ma l-attakki ndraw ukoll jekk żdiedu fil-qilla u l-ħruxija tagħhom. Tant kienu ndraw li ħafna kienu jibqgħu d-dar meta jdoqq air raid u minħabba f'hekk Bosta tilfu ħajjithom mirduma fi djarhom stess meta setgħu ħelsuha kieku niżlu jieħdu kenn fil-blat. Il-Gudja ftit ġarrbet ħsarat meta tqabbilha ma' ċerti inħawi bħal Ħal Luqa jew l-ibliet ta' madwar il-Port il-Kbir. Iżda għaċ-ċokon tagħha daqet l-imrar ukoll. L-akbar traġedja għal dan ir-raħal ġrat f'April tal-1942, April l-Iswed, l-agħar xahar tal-gwerra meta l-Ġermaniżi ħalfu li jtajru 'l din il-blata minn wiċċ id-dinja. Ftit ġranet qabel kienet intradmet familja sħiħa f'xelter privat ġo Ħal Tarxien. U s-sinjora tal-iskola tal-Gudja, hekk kienu jsejħulha l-headmistress, sinjora, li kienet toqgħod f'Raħal Ġdid, kienet widdbet lil Carmena l-Purtinara biex ma jibqgħux jinżlu fix-xelter privat li kellhom huma fil-bitħa tagħhom. Carmena tbissmet u qaltilha, U billi ġrat xi ħolta rxien għandha tiġri l-Gudja wkoll? Iżda l-kelmiet ta' twissija tas-Sinjora kienu profetiċi, jew kif ngħidu b'Malti aħjar, il-qalb teħber. Kienu xi satej ta' waranofsinhar, il-jum eżatt ma niftakrux, meta daqq air raid bħal mijiet oħra li kienu daqqew qabel. Mit-tfaqqigħ tal-balal u l-isplużjonijiet tal-bombi, intbaħna li l-attakk kien fil-qrib sewwa. Hawnhekk ta' min jgħid li għalkemm konna tbiegħdna mill-inħawi tat-Tarzna u tal-port, madankollu kont tista' tgħid immiss u maħalluqa li, minħabba l-ajrudrom, kien il-ħin kollu imfittex mill-bombers Ġermaniżi. U għalhekk, fil-każ tagħna r-refuġjati, konna qisna morna mill-miżieb għal ġol-qattara. Dakinhar ta' April tal-1942, aktar ma beda jgħaddi l-ħin, aktar il-ħbid beda jiħrax. Ma' kull tfaqqigħa, il-blat beda jitriegħed bħallikieku x-xelter kien tal-kartun. Għalxejn in-nisa mwerwra lissnu talb b'ħerqan. Ma kien hemm l-ebda ħjiel li l-air raid kien se jieqaf. Minflok ma waqqfu, il-ħsejjes tal-biża' aktar żdiedu, u l-blat beda jaqbeż bħalma tarbija taqbeż f'ħoġor ommha waqt l-irqad meta tieħu xi qatgħa. Fuq wiċċ kulħadd kien hemm dehra ta' twerwir li kien ħakem lil kull min kien fix-xelter. Ilkoll trassejna ma' xulxin, min mgħannaq, min imqabbad m'ommu jew ma' ħutu. F'ħin minnhom il-kappillan Dun Anton li kien qiegħed jistkenn magħna qalilna biex ngħidu l-Għadd tal-Indiema u wara tana l-assoluzzjoni. It-tmiem kien fil-qrib, iżda mhux għalina. Wara xi sagħtej, il-ħsejjes siktu u t-tinwieħ tawwali tas-sirena ħabbrilna li l-qirda kienet għal darb'oħra tbiegħdet mix-xtut tagħna. Hekk għallinqas konna ħsibna aħna li konna fix-xelter. Barra wieħed. Ċertu żaren, li ħareġ b'ġirja waħda minn hemm isfel, ħalli jara ommu u ħutu kif kienu baqgħu wara dak il-ħbit mil-leqqel. Miskin. Xħin mar fl-isqaq fejn kienu jqogħdu, ma sab xejn għajr borġ tal-waħx, li taħtu kien hemm midfuna ommu u erba' ħutu fosthom Karmena l-purtinara. Kienet kombinazzjoni? Jew tassew il-qalb teħber? Dan l-inċident għad narhom għaddejjin bihom fuq l-istretcher mgħottijin bil-kutri għal prieħa t'aqsam ta' porvli maħruq, mhux biss nikket imma werwer lin-nies tar-raħal kollu. Familja sħiħa maħsuda f'ħakka t'għajn u waqt li kienet għall-kenn tal-blat jekk ma tridx. Iżda fid-dinja, jgħidu, kollox jindara, il-mewt ukoll, u wara ftit In-nies insiet u reġgħet bdiet tabbuża. U meta jnewħu s-sireni biex iwiddbuna, flok jidħlu għall-kenn kienu jibqgħu fi djarhom jew joħorġu f'nofs it-triq ħalli jaraw l-ajruplani jitqabdu għall-mewt qishom isqra mimlija ħdura għal xulxin. Ma kontx tista' tinsa għal żmien twil f'dawk il-jiem koroh għaliex ħwejjeġ tal-għaġeb Malli l-ħajja kienet terġa' xi ftit għan-normal, kienet tinqala' xi ħaġa oħra biex tfakkarna li l-gwerra għadha magħna. Hekk ġrali meta tlift lil sieħbi, it-tifel ta' Gerrit. Ommu kienet armla. It-tifel kien iż-żgħir. U bejn minħabba f'hekk u bejn minħabba li kien bla missier, dan it-tifel kien il-mimmi ta' għajnejn ommu. Dejjem madjula, dejjem tgħasses fuqu, Ma jħarbilha qatt minn taħt għajnejha. Darba fost l-oħrajn kienu l-għalqa u waqt li ommu kienet tagħżaq, it-tifel sab termos u ħadu d-dar. Xħin wasal id-dar, induna li dak b'xejn ma kien termos bħall-oħrajn u ta' tifel li kien messitu l-kurżità ħalli jara x'fih. Qabad martell jew xi ħaġa iebsa U beda jagħti fuqu. Ma naħsibx li laħaq ta aktar minn daqqa waħda. L-armla Gerit infatmet minn binha ukoll li safa mtertaq mill-bomba għamla ta termos. Bħal sieħbi kien hemm oħrajn. Pietru l-għadma kien jgħix għal rasu f'żewġ kmamar f'tarf l-isqaq ta ħdejna. Kif jixhed laqmu kien bniedem mgħaddam, niexef għewda, sajf u xitwa bil-flanella u qalziet li jwassallu sal-qasba ta' siequ, bil-beritta mgħaddsa f'rasu u ħafi, il-pipa tax-xaqquf dejjem f'ħalqu u xkora żgħira fuq spallejh. Kien sa fejn naf jien raġel ta' ftit kliem, li ma kien jagħti fastidju 'l ħadd. Kulħadd kien jaf li Pietru qatt ma kien niżel f'xelter. Għalih, setgħu ma tħaffrux. Għalxejn jgħidulu l-ġirien biex idabbar rasu u jwiddbuh li darba tiġih tajba. Idaħħan kien u jdaħħan baqa'. Iżda ftit wara t-traċedja ta' Karmena l-Purtinara, Pietru bħal fehem li ma kienx jaqbillu jibqa' jissogra ħajtu bla bżonn. Huwa u Karmena kienu ġirien, joqogħdu fl-istess qagħaq u forsi minħabba f'hekk qatagħha li jekk il-ħbit ikun qalil, jinżel f'xelter u jistkenn bħal ħaddieħor. Ftit wara kien hemm attakk qawwi u Pietru żamm kelmtu. Iżda mhux għal kollox. Mat-tfaqqigħat tal-balal u l-bombi daħal f'bokka mingħajr ma niżel isfel. Ħwejjeġ li ma jitwemmnux. Dakinhar il-bomba niżlet dritt fuq il-bokka u Pietru safa mtertaq. Kien l-ewwel u l-aħħar darba li kien daħal jistkenn. Tabilħaqq, kif jgħid il-Malti, meta tkun miktuba għalik, tista' tagħmel x'tagħmel. Kien hemm oħrajn imbagħad li, kontra Pietru, ħelsuha għax ma kinitx għadha waslet tagħhom. Waħda minn dawn kienet siti, oħt missieri, li kellha tlett itfal żgħar u li rabbiethom weħidha tul il-gwerra kollha minħabba li żewġha kien fuq il-baħar. Darba minnhom kellha l-fustani marid, kellu dinjità żiemel u ma kinitx taf x'se taqbad tagħmel. Meta ratu hekk mitluq, għatetha li ma toħroġx. Dak il-ħin għadda raġel li nstema' jgħid li kien ġej wieħed mill-eqqel ħbit li fih kienu ser jieħdu sehem mijiet ta' ajruplani tal-għadu. Għal dan il-kliem t-siti ma kien baqagħla l-ebda triq oħra. Kebbet lit-tifel fil-kutri mill-aħjar li setgħet u irħitilha lejn ix-xelter. Mill-ħsejjes dgħajfa tal-ħbit, Tsiti bassret li dak ir-raġel jew kellu aptit jiċċajta, jew kien infurmat ħażin, u sehtet is-siegħa u l-mument li kienet ħarġet lil dak it-tifel b'dak id-deni fuqu. Xħin spiċċa l-air raid u reġgħet lura d-dar, ma baqgħetx mibluha bil-ftit meta sabet li s-saqaf ta' fejn ftit qabel hi kienet bit-tifel kien sfronda. u x-xorok ġew sewwa sew fuq is-sodda fejn kien hemm hi u binha? Is-siegħa tagħha u tat-tifel kienet għadha ma waslitx. Wieħed mill-aktar għemejjel ta' qlubija u mħabba li missier wettaq għal ibnu ġara fil-Gudja. Is-Sur Tonin kien raġel mogħol hawn. Kien armel u kellu żewg subien, Ġorġ u Gawdenz, Jum fost l-oħrajn ħareġ dawra ma' ibnu l-kbir George, bil-karettun tal-Molol. Xħin waslu l-Marsa, daqq air raid, u jew għax ma kien hemm fejn jistkennu jew għax ma ħabblux rashom baqgħu sejrin. L-attakk kien aħrax u fil-qrib. F'daqqa waħda il-missier lemaħ l-ajruplani tal-għadu jitilqu l-bombi li dehru li kienu niżlin għal fuqhom. Mingħajr ma qagħad jaħsibha, it-tifel qabeż minn fuq il-karettun u nxteħet għal tulu fl-art wiċċu 'l isfel. Kif kienu jgħidulna nagħmlu f'każijiet bħal dawk. Il-missier, li intebaħ f'liema tiġrib kbir kienu jinsabu hu u ibnu, istintivament inxteħet fuq George biex persunu jagħtih kenn. Il-bomba niżlet fil-qrib ħafna. Meta siket il-ħoss u r-riħ tal-bomba għadda, George għolla rasu. Ma riedx jemmen l-għajnejh. Iż-żiemel kien mejjet, missieru wkoll, u minn raġel daqsiex, bil-blast tal-bomba kien inxtorob u ċkien daqs tifel. Is-sirtonin kien ħeles l-ibnu minn mewta ċerta. Niftakar kienu ħadu l-katavru tiegħu l-isptar ta' Buġeja u billi tal-familja riedu li jindifen fiċ-ċimiterju tar-raħal, il-kappillan talab żewġ voluntieri minn fost l-abbatini ħalli jakkumpanjaw il-mejjet minn Santa Venera għall-Gudja. u morna jiena u ħija. Ma nafx kemm-il darba waqaf mat-triq wara vjaġġ li ħa sigħat sħaħ. Iż-żewġt itfal mill-Birgu kienu taw is-sehem tagħhom ukoll fis-siegħa tal-prova. Jien u ħija konna mill-aktar attivi fost l-abbatini u ma kienx ikun hemm funzjoni li ma konniex nieħdu sehem fiha Quddies ta' kuljum, Ora Santa nhar ta' Ħamis, Quddiesa kantata, Katekiżmu u Benedizzjoni nhar ta' Ħadd. Daqqa nservu u daqqa fil-kor. Illum inħares lura ma naħsibx li min kien jismagħna inkantaw kien jistħajlu qiegħed f'xi ġenna, iżda dejjem aħjar mix-xejn. O ngħiduha, dak iż-żmien ma kienx hawn television ma' xiex tipparagunana kif jistgħu jagħmlu llum. Minbarra l-attivitajiet jew funzjonijiet normali kont għamilt il-prietka tal-Milied ukoll. Sirt naf biha f'Settembru tal-1941 meta twieled wieħed minn ħuti. Dakinhar tal-Magħmudija, il-Kappillan tkellem ma' Ziju tal-Mużew li kien qisu missierna u staqsieh jekk kienx jaqbel li jien nagħmel il-prietka tal-Milied ta' dik is-sena. It-CU qabel mill-ewwel u għalhekk wara ftit narah ġej f'ritazz f'idu li fuqu kien hemm miktuba l-prietka ħalli jgħallimieli. Jien ngħid is-sew xejn ma kont favur l-idea. Mhux għax stħajt jew għal xi ħaġa hekk, imma għax ukoll ta' inqas minn għaxar snin Kont ħassejt ċertu sens ta' responsabiltà. Madanakollu, għall-magħmul m'hemmx kunsill, speċjalment jekk min jieħu d-deċiżjoni jinzerta jkun il-kappillan tar-raħal. Ta' kull filgħodu, qabel jitlaq għax-xogħol, it-ziju kien joqgħod bis-sabar kollu jgħallimni l-priedka, paragrafu b'paragrafu. U milli niftakar, xejn ma kienet biċċa xogħol għal qalbu, Għax ħabbattu mhux ftit, kliemu għadu jidwi f'widnejja. Li kont naf għal xiex dieħel, ma kontx nintriga. Imma l-prietka minkejja li ħabbattu, tgħallimtha sew qabel iż-żmien. Dakinhar tal-Milied niesi b'mod speċjali nannieti kienu mdaqqin għall-aħħar u jien niftakar ħadt gost ingawdi l-fama li l-prietka tal-Milied iġġib lil min jagħmilha. Il-quddiesa tal-Milied ta' dik is-sena kienet saret fl-Erbgħa ta' wara nofsinhar, quddiem knisja maħnuqa min-nies. Meta nżilt minn fuq il-pulptu, nisma' mara mdaħħla fiż-żmien tgħid lill-oħra, Ta' min hu dat-tifel kemm jaf! Ma jidhirlix li kont naf aktar mit-tfal l-oħra li għamlu l-prietka. L-oħra weġbitha, Dan mhux mir-raħal, dan tar-refuġjuti li joqgħod fil-mużew tas-subien! Nistħallilkom qed tistaqsu, X'kienu jagħmlu n-nies jekk iddoqq air rate waqt funzjoni reliġjuża? Jekk ma niżbaljax, il-biċċa l-kbira kienu jibqgħu l-knisja għax kienu jemmnu li fil-knisja, l-aktar waqt it-talb, ma kien jiġrilhom xejn. Tant kienet qawwija l-fidi tal-Maltin. Kien hemm madankollu xi wħud li l-biża' kien akbar minn twemminhom. Dawn kienu jitilqu jdabbru rashom mal-iċken sinjal ta' għawġ. Aħna l-abbatini x'aktarx għax konna tfal mingħajr ma nafu nqisu l-konsegwenzi, konna nibqgħu nservu. Imma ġie li ma bqajniex ukoll. Għall-inqas jien mhux dejjem bqajt. Niftakar darba kellna quddiesa kantata tal-mejtin f'xi s-sitta ta' filgħodu. Jien kien imissni ċensier u kont qed inrewħu wara l-artal fil-kor x'ħin daqq errid. Ħadd minna ma deher li kien ta' kas. Wara ftit smajna salt tfaqqigħat u mill-ewwel intbaħna li kienu ħabtu n-naħa tagħna. F'daqqa waħda nisma' splużjoni kbira, tfaqqigħ u ksur ta' ħġieġ u theżżiża qawwija. Jien li dejjem kelli immaġinazzjoni aktar minn oħrajn stħejjiltli l-knisja se taqa' fuqi Waddabt iċ-ċensier bil-ġmamar jaqbdu fejn Gigi u ħriġtilha kemm kelli saħħa għall-eqreb xelter li kien hemm quddiem il-knisja. Għadni nara t-tbissima fuq wiċċ dawk li kien hemm hemm isfel x'kienu raw qassis żgħir nieżel ilebbet b'kemm kellu saħħa. Niftakar l-attakk ma damx ma spiċċa u meta rġajt lura fis-sagristija, sħabi jdaru għalija U ma nafx ma qalulix. Żgur li kieku kienu mitluba. Ma kinux ser jaħtruni l-aktar tifel qalbieni tar-raħal. U ma tlumhomx. Iżda jidhirli li jien lanqas kont tlum lili li ħallejt il-funzjoni u mort nistken fix-xelter. Ma kontx jaqbel nissogra ħajti għal wieħed mejjet. Għal din il-ħabta, qiegħed ngħid għar-rebbiegħa tal-1942. Minbarra l-biża' tal-attakki mill-ajru, kien żdididna ieħor, dak tal-invażjoni. Aħna t-tfal żgur li ma konniex nifhmu t-tifsir sħiħ ta' din il-kelma. Biss konna nafu li f'każ ta' invażjoni kienu jaħbtu għal Malta ħafna ajruplani u minn ġo fihom imbagħad jaqbżu għadd kbir ta' suldati bil-paraxut. Naf li l-ħsieb biss li fit-toroq tagħna konna nistgħu naraw is-suldati Ġermaniżi kien iwerwirni u niftakar kont noqgħod naħseb ħalli nara kemm konna nistgħu noqogħdu fix-xelter mingħajr ma jkollna bżonn noħorġu minnu. Jidhirli li kienu ngħataw xi ordnijiet dwar x'għandu jsir f'każ ta' invażjoni. Il-biża' li kelli kien ittaffa ftit meta darba saret prova. F'din il-prova kienu ħadu sehem il-Home Guards. Dawn kienu nies li jew minħabba l-età jew għal xa raġuni oħra ma setgħux jinġabru suldati, imma xorta waħda kienu mistennija jiddefendu 'l pajjiżhom f'każ ta' bżonn. Waqt din il-prova li kienet saret, kulħadd kien ordnat jibqa' ġewwa. Aħna konna tlajna fuq il-bejt biex naraw x'kienu se jagħmlu. Rajna nies joħorġu minn wara ħitan tas-sejjieħ u jimmiraw is-sentrijiet waqt li oħrajn bdew jgħollu jdejhom kif jagħmlu meta jċedu. Kull min ħa sehem kellu ordni biex jispara imbjank. Kulħadd naturalment mexa fuq din l-ordni, minbarra ċertu Karmenu li jew għax kien ilu ma jwaqqa' xi tajra, jew għax il-prova ħadha bis-serjetà żżejjed kien spara tir veru u laqat lil sieħbu fi driegħu. U l-milqut ma riedx iħalli ilu għaddejja lixxa. Għal daqsxejn ma kellniex żewġ vittmi. U din kienet biss prova. Għamlu sew il-Ġermaniżi ma resqux lejna. U hemm jintemm il-kapitlu numru ħamsa mill-ktieb Tħaħen tal-Gwerra.